nti aduro no a yɛ a ne anuanom bi mu pirikyi asɔfofoɔ no mm. nka the best thing sɛ wokɔdu nsini hɔ na wokɔhwɛ sɛ adeɛ no a woka no wonim mu abakwasɛm mm.
na sɛ nkɔnkɔyɛ bi saa saa saa saa ɔkasa saa kwa wotra na wobɛwu siyɛsi ɛto obi adu koraa yi a yɛkeka ne sei no me ɛnnɛ deɛ nyame nti sɛ ɔte mm, aseɛ assemblies nti assemblies nyame agye ya good man sɔfo kora wɔ so ɔka sɛ de bia sei sei sei no nyɛ sɛ challenges mm. a wɔbɛ preach adwa n'anim no yɛde ahaban bɛtumi asan fam kwa wobɔ tra wobɛbubu wo deɛ wo so waben te sɛ deɛ wobɛbubu
wahu haban koya ahaban no mesi tumi a ɛhyɛ mu no nti yɛ na obi ka sɛ ɛna eh, saa tumi no nyɛ ɔdɛsɛne na ɛdi hyɛ mu wobɛto yɛ na ɛwɔ hɔ na sɛ fam tete pɛn so nyɛ sɛ ɛnu a yɛyɛ nyinaa no wo paa sisi yɛ no ɛnyɛ sɛ yɛ challenges mm, mm. me meyɛ meyɛ kristoni but wo paa yɛnkɔ pɛ sɔfo biara a waben ɔno agye ne ho di ɛwɔ ha na ayɛ sɛ o asɛm ado ni ɛnyɛ sɛ ben na maa bi nti na ma meka saa oh, dabi ɛnyɛ saa mm. na mmom wo sɛ wɔmmɔ mpaeɛ na ahendoɔ mfiri me hwene mu mmra woboa ɛnyɛ nokorɛ
dabi mm, wopa afrɛsofoɔ wɔ kurom ha nyina mm. sɛ wɔbɔ mpaeɛ fiti anɔpa kɔsi anwummerɛ sɛ yɛhwene mu awoɔ yi mhm. wɔbɔ mpaeɛ na hindom ama hindom mfimfini mmra wɔntumi ebi yi hɔ ɛne nkwasɛm paa but me mɛtumi de ahaba asɔ ohwene mu a bɛyɛ bosome nnan wohu nyansa koraa da hei na sɛ wohim kɔ awie ah, mese nyɛ sɛ bia wowu ayi wohuru nyansa nyansa nyansa a yɛde kasa bi yɛdi nkɔ wohuru bi wiase mu ha biom

Mm, ɛnyɛ nokorɛ. Sɛ ɔte ase, nti wo no wo nni mu a, mpirikyi biribiara kɛkɛ. So ɔho. Mm, mm, mm. Wobusa a, first no a na yɛ papa yɛ papa no a wɔyɛ asɔfofo a na wɔn nan esisi fam yi. Mhm, mhm. Good man, ɛne mmaa asɔre bi mu ɛyɛ ɛsɛ no. Ebi wɔ hɔ a ɛyɛ gradual process. Ɛnyɛ nokorɛ paa. Ne nan no, ebi wɔ hɔ a ɛbɛyɛ sɛ fourteen feet. Okay.
Fourteen feet no wɔn nipa bɔ ɔbɛhyɛ. Mm, ya ya ya ya. Because mpaboa bi ankɔ no. mo nti ɔkɔ asɔre a ne nan sisi fam ebi ne kele bi a wɔn nan sisi fam no mm. onim ade korɔ mm. ɛkɔ ba asaa
mpaboa no wɔnya ne size ɛdi the best thing ni sɛ wɔde ne nan bɛsi fam mm. na wɔde akɔ asɔre ɛno bi na ɛfami baabi afa a wɔn pirikyi a na wɔnam korɔ a na ne nan sisi fam so ɔho ebi side no no ɔho sɛ sɛ wɔhwɛ ne mu asɔfo a mhm. yɛwɔ nneɛma bebree nka ebetumi de ayɛ yɛ ho mfato ho. Mm, ɛdeɛ nokwasɛm nokwasɛm. Ɛwɔ asɔndɛn mu.
Nokwasɛm paa.
Aha. Yeah. yeah. But wɔn no obiara ni hɔ ɔkyini pɛ. Adeɛ baako a nanka yɛ a na mehwehwɛ sɛ nka bi betumi ato obi na ɔde agyina wɔ Bible mu nsɛm no mu bi mu mhm. ɛyɛ Job pira.
Oh okay. Opa good ewiase da hɔ na ano yɛ yi mhm. bisa sɛ sɔfo bi apiri bi si ɛnfa ne nyɛ saa example so no bi na krama koraa na krama koraa ba no wɔ teteam.
Wohyɛ baabi a yɛhyɛ air condition afɛ yɛn ho yi na ateetee mma no ba abɔnten a masa nyɛ hwee wade aseɛ ɛnkahwee na wɔteetee mu ɛnkahwee nti dusisɛm a yɛkekɛn a akɔfa wɔ yɛnum yɛ nuanom asɔfo deɛ kakra bɛfa mu yi sɛ obi yɛ aduru a nka sɛ wopɛ sɛ wosakra na wotumi pirikyi na wokyerɛ mu a ɛwɔ sɛ nka woyɛ te sɛ wɔn mo no a obi tumi koraa polisifo no bi n sɛ obi anaasɛ menim ɔmɔ ɔmɔ wobɛboa me hɔ kakra a mm. good man n sɛ yɛ nkurɔfoɔ no bi wɔ hɔ a yɛsɛ ɔtumi ne wo bɛ yɛ investigation wɔ ho a na wabɛware koraa wotumi ne no da ɛmaa no bi mm, so ahu cid foɔ yi wobɛtumi ne wabɛda nyinaa na wo wim mm, adeɛ na wɔpɛ ɔ wobɛwie no na wahunu sɛ sei saa na nka ghana anaa sɔfo ɛwɔ sɛ nka ɔmo yɛ ansa mm. bosom a yɛka sɛ matwam no wonim akwan a ɛfaa so a bosom no koraa ɛwɔ hɔ nyɛ sɛ meka
wotu nna bɛn
wonim ade koraa ɛde yɛ
woso matu yɛboa yɛnhyehyɛ no a yɛhyɛ aseɛ na meka yi no mm-hmm. saa berɛ no aboa bi wode mɛbɔ ndin ɔfirie kurom yɛfrɛ nkwaku gyae sɛbe saa boy no woyɛ bosom no bi saa bɛ no afei na wosua yɛ sua mm. nketenkete yɛyɛ de bata kooko ho okay. kooko a yɛdua no mfikyiri no mm-hmm. wɔtutu mm-hmm. twene wɔtu kooko no na wakɔ akɔ no adi so onim sɛ hwee nim nti yɛwɔ bosom wɔ hɔ a yɛyɛ a ɛyi no yɛfɛ no statue Oh, okay, okay. Kwame Nkrumah sɛ me me nhyɛ dɛ ehu ne papa. Okay, okay.
But wotumi kɔ hu ne statue wɔ hɔ, wokɔkyɛ na sɛ enye ye. Mm, yeah, enye ye, enye ye.
So what ase? Mm, that's eh, eh, si hɔ. Eh, nka ye dum. Bibi anim. Hwi nim. Oh, okay, fantastic.
Busum bi a waba saa bɛn wa meto no a, ye gya ne hɔ, ama ne kɔ. Mhm. na wɔgye dibrɛ bi te sɛ kɔnfɔnɔkye mu nyinaa sɛ yɛn nyinaa yɛmɛ hu wɔn o bade wokɔ kɔnfɔnɔkye hospital a ne din na adɛn na nka sɔfofoɔ nyinaa nya hɔ kɔ biko ne din na ɛda soɔ ɛyɛ nkɔmɔ
wate aseɛ sɔfoɔ ɔyareɛ paa o obiara so ɔtwitwam but saa mpanimfoɔ wei nyinaa no adɛn na ɔmu ntumi nsesa kɔnfɔnɔkye din ne mfiri gyii ɛso na woyare a na wopere woa na wofa ka kɔ wakɔhyɛ som no ase awie sɛ ne nka wakɔhyɛ som no ase ɛyɛ bosom ɛdin ɔde ase ɛyɛ nkɔmmɔ ɛti bebree wɔ hɔ a yɛkasa kɛkɛ mm, mm. but sɛ yɛde yɛn sɛ yɛ biribie no yɛntumi mfa yɛn sɛ yɛ daabi sɛ nnɛ eh, good man sɛ na meka yɛn wopa menim wo comments amanfo bɛma mm, wopa asɔfo bi so yɛ good ɔbɛbɔ mpae baabi ɔma hendro aba wɔboa but ɔpa wɔmmra ha na ɔso wɔmmɔ mpaeɛ na memfa ahaban nsɔ ne hwene no mu mhm. na mema hu sɛ deɛ bible kaa yɛ no sɛ wogye dii deɛ a ɛne deɛ woteateam no ɛnyɛ nokorɛ ɛnyɛ nokorɛ mm. ɛde ahaban no sɔ wɔ hwene mu sɛsi a ɛnni 30 seconds hendɔ bɛba ne kye sɛ ahaba yɛ powerful a ɛno ebi na wɔyerɛ kora wagye atum sɛ power wɔ mu mm. wobisa sɛ wɔyɛ ɛfiri he ne baeɛ a sɔfo no a wɔmagye agyini mu afei wɔmde wɔm sɛ nkɔdu nsini hɔ ɛnkɔ wei hɔ no wohu sɛ sɛ wɔyɛ ɛyɛ asɔfofoɔ na ɛyɛ mm. ɛyɛ dusifoɔ mm. ɛna ɛyɛ before a oil no a wobɛnya mu no meka no kora kyerɛ bebree a wɔyɛ ɛyɛ powerful biara no mhm. yɛde nipa ho nneɛma ka ho ansa na yɛakye so ama wɔde abɛtɔn wɔ abɔnten mm. nipa ho akwa ka ho sɛ mepɛ sɛ obiara yɛ awɛ sɛ wo se wɔyɛ obiara hye yɛde ka wɔ ahoho popo ma ahoho wɔ so a
before wɔyɛ ɛte sɛ biara no ɔhye biara no Nnipa ho biribi ka ho ansa. Ansa na yɛ adwuma.
Ansa na yɛ power. Maka kyerɛ sɛ bosom ansa na bosom yɛ nipa so adwuma no. Mhm. Ɛma wɔn ho popoɔ ne yɛ sɛ abɔw ɛde wahwɛ ɔde yadeɛ wɔ nyinaa abrɛ wɔn no. Maka kyerɛ sɛ bosom no yɛde nɔteɛ a nipa a apira. Mm. Ɛne mm. deɛ bi a wawu. Wawu. Saa nneɛma. Ɛna yɛde accident asi.
Ɛne yɛde yɛ bosom. Ɛne yɛde yɛ bosom. Bosom oh. biara. So ho. Wokɔ Benin ɛne yɛde ade biara saa nneɛma ne yɛde yɛ. Oh, Titiri kura sɛ yɛn nuanom binom a sɛbisɛbi menim sɛ deɛ nyame fa so bɔɔ mo mm. te sɛ ofiri no mu no
sɛ wate aseɛ mm. sɛ ofiri no mu no sɛ wone nam bɛni no wanhwɛ wohu yɛ a wobɛtumi ayera
saa nneɔma nneɔma no bi ɛna yɛde yɛ saa nneɔma no nti sɛ bosom tumi ma obi bɔ odua no ɛsi akum mhm. yɛde wɔyɛ bi gu wo so na wo ho popo tiri wo so na wahwe mhm. ase a mhm.

deeper life deɛ mehu sɛ mayi so wayɛ obiada ɛso ne bɔ na ɛyɛ ɔmo den deɛ na ɔmo ntɔ deɛ menim wɔyɛ obi a ɛde yɛ no ɛyɛ nipa kwa ebi kura gye wɔyɛ ɔde akɔhyɛ fuom mesi yɛ nipa kwa ka ho adeɛ bi a etimi ma ɔho popo biara no nipa ho biribi ka ho mm. sɛ nipa biribi nka ho a wɔka ho ntumi nya wɔ hwee oh okay okay okay wɔho fantastic ɛgye sɛ yɛde nipa ho biribi ka ho na wohunu woman mm. saa na mm. ɛteɛ oh okay nti adurusisɛm no ɛyɛ nneɛma bebree yɛwɔ akɔmfoɔ ɛna yɛwɔ adunsifoɔ yɛwɔ wɔn a wɔbɔ anwem mhm. ɛna yɛwɔ adunsifoɔ mhm. but asɔfofoɔ na aka mu nyinaa bɔ mu afrɛ wɔn adunsifoɔ ɛnyɛ saa na teɛ mm. mm, ɛnyɛ saa na teɛ.
alright ebusuafo um, dwumadi a wohwɛ ne din ne ahintasɛm uh, ahintasɛm anaasɛ the hidden secret ɛna wode wohwɛ no ɛwɔ jane one media so yɛstumi live on facebook uh, ɛyɛ jane one media on facebook saa nso na abɔ mmɔden Asumasefo Facebook no, wɔn nso abɔ mmɔden ahyɛ nso wɔ hɔ. Dodoɔ no ara no abɔ mmɔden ahyɛ dwumadie no wɔ wɔn pages ahodoɔ no nyinaa so a ɛnyɛ asɛm ketewa. Na Fidaus Ayamba nso so ɔhwɛ live on Facebook. Mandy Adu ɛwɔ germany ɔsɛ ɔsɛ ɔhwɛ live on ɛm sɛ nipa no dɔɔso but at least ɛɛ mo questions a mo de ba yɛ dodoɔ no nso fa whatsapp yɛ whatsapp line no ɛda screen no so a kyerɛ sɛ dodoɔ naa no ɛfɛ obi kɔ abisa sɛ ɛɛ asamado obi nya wo number but of course ɛɛ ɔpɛni kɔmi atɛwi a number no yɛ nya asɛm kutu yɛ maa nfa maa mo kɔ anɛ sɛ mo di mo aborɔ mo de ba wɔn mo paa na ɔpɛni ɛɛ interestingly obi bisa question bi wa ɔsi ɔka sɛ ɛɛ. aponkyerɛni a yɛpam na no ɛɛ no no obi kɔ gyina court a ɔnyɛ ho wɛ nti no ɛɛ saa nipa no sɛ sɛ sɛ na wɔwɔ asakyera no ɛɛ in case sɛ ɔno nso wɔ court issue yi wadaworo ma ho na ebu abɔ ne na ɔnyi ho ebi a ɔde bɛkɔ yi ɛne ɔse ɔyɛ yi a ɔkɛn deɛ ɔse wagye a ɛsɛ sɛ deɛ ɔse ɔngye sɔfo bi ɛndi ɔyɛ biara ɛnyɛ sɔfo dabi ɔse ɛne ɛno kwasa ne deɛ wabie n'ani paa ne mo ɛɛ saa nipa no se um, sɛ wowɔ asakyerɛ ne ɔbaa hɔ sɛ boa no wɔ saa kwan no so a ɔbɛtumi aboa no te sɛ like ne court issue na ɔpɛ sɛ ɔpam obi anoma no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a oh, wohu sɛ mhm.
deɛ ansa na obi bɛyɛ nneɛma wei nyinaa yɛba bɔnten a yɛka no mhm. ne yɛpɛ sɛ ɔman no mu dwo
bɔne bi a ɛkɔ so nti ama wo nua no ɛyɛ saa wontumi nkasa no mm. yɛpɛ sɛ mm. wohu sɛ sɛ nti na amana ba no saa sɛ wate ase nti na ɛma mene no

so ɔho mm. titiriw te sɛ ɔmo ɔmo nsɛm yɛ mm-hmm. na wo nsɛm ni bie mm-hmm. ɛno na yɛ ne wate aseɛ ɛti good sɛ yɛ saa yɛ saa nneɛma no yɛka sɛdeɛ yɛ ana mpanimfoɔ sɛ bible sɛ sɛ anaasɔfofoɔ ka wɔ sɛ bible sɛ wɔyi kyerɛ wa na wasɛe no mm. ɛno koraa nso nyɛ nokorɛ o daabi ɔnsɛe no daabi

nyame yi kyerɛ a ɔntwaa mu nka adwaman agyae kagyae dadadadada ɛnyɛ adwaman nko a apɛtɛhyii ne nyinaa oh na sɛ good man wo sɛ woyɛ good o na ɛduru baabi a good man ɛyɛ wo programs bi ma menkɔhye wo kakra ɛduru baabi a wo na wokɔhye no na wode ma mentwa menkɔhye kakra sɛ tam a wowɔ radio akɛseɛ akɛseɛ yi so yi wobɛtumi ka sɛ mede waagɔn abɛsi hɔ

Uh, does it mean sɛ uh, sɛbi mpɛduasa kɔmfoɔ biara na ɔkɔm na wɔn kɔm ɔsɛ ɔyɛ aduro na watete aduro ɛna aduro bi wɔ hɔ nom a ɔde bɛma akɔ a na enye yie ne adeɛ no na sɛ wɔn na wɔn nyɛ dunsifoɔ. dabi wɔn no ɛsɛ bosom no na ɛkasa kyerɛ o. oh okay okay.
nti yɛ wɔ biribi yɛfɛ na ati nteteɛ mhm, mhm. kɔmfoɔ biara no gye sɛ deɛ maa mɛto nti sɛ kɔmfoɔ anɔkye mu a maa mɛto wɔn deɛ ɛna mi nim deɛ. okay. But kɔmfoɔ biaa a ɔwɔ Ghana ha biaa no wɔhyɛ aseɛ na yɛ tumi a yɛ ma ɔkɔ nteteɛ saa nteteɛ no ɛne yɛkɔ kyerɛ wɔ aduro sɛ aduro wei wode ka ha a sɛ na ɛbɛyɛ wotwa berɛ na woyi deɛ ɛhyɛ mfimfini no a wode yɛ sei a sɛ na ɛno nso bɛyɛ akokɔ to at once okay.
na kosua no tɔ fam a sei na ɔde yɛ sei a ɛbɛyɛ sei yɛfrɛ no nteteɛ nti ɔbɛkɔ no bɛyɛ sɛ six months deɛ ɔpɛ so ah, akokɔ ato foforɔ no ara no mm. sɛ wopɛ sɛ woyɛ miracle sɛ ne adeadeɛ na mekyerɛkyerɛ saa ne nketenkete nti yɛnya adusinyi no na ɛbɛkyerɛkyerɛ wo sɛ wei ɛti ɛno yɛfrɛ no nteteɛ ɛti kɔmfoɔ biara hyɛ se a ɔkɔ yi nwa kɔmfoɔ bi hɔ na wakɔsua oh, ne sɛ ne yɛakɔm ne yɛsua sɛ wakɔm no sɛ fa a wɔsɛ amfa wo ɛɛ na sɛ bosom yɛ kɔtɔ ah, ok ɛkɔtɔ nti wobɛtumi asua ɛɛ ah, nso tumi kɔ sua ah, ne ama bosom no bi mese bosom yɛtɔn yɛtɔn yɛtɔn bosom bosom bia nipa na ɛyɛ ɛno wana makyerɛkyerɛ bi a mempɛ sɛ mɛyɛ no nyinaa woka sɛ mekyerɛkyerɛ nɔma yɛde yɛ no nyinaa meyɛ adeɛ bɛkyena yɛ bosom

Oh okay. Wo yɛ mistake yɛ bɛ kun. Wo pa yɛ wo lines no bato wɔ obi a yɛawo nta bi wɔ hɔ a wayɛ mistake a sɛ woanyɛ obi a mena ammoa wo amfa kyiwade anka aba mo no mhm. ama ɔyɛ dunsini anaa ɔyɛ kɔmfo a woyɛ mistake sɛ bia kooko anaa bayelɛ aba foforo na wokɔ akɔdi bi ne amfa bi nkɔto aba mo no ɛbɛku nnipa na ɛyɛ
aba mo no so yɛ bosom ɛyɛ kumaa o ɛte sɛ ɛnɛ bi apam bɔtɔ mhm. ɛdeɛ nti ɛte sɛ ɛno nyinaa ne sɛ pass ne nneɛma no wonya no bebrebe mm, kakraa bi ɛne wonya no bebree so aho nti kakrakra bi na ɛsɛ wo eh, wofa wei sope wofa wei sope ɛɛ eh, na wade ayɛ bosom no na yɛde asɛn ebi ɛdɛm sɛ bayilɛ mono ba a gye sɛ wokɔbu bayilɛ no noa bayilɛ no bi kakra na ade kɔtom ansa na wo ataa no woatumi adi bi sɛ wonya de wo ho hyɛ mu saa adeɛ a sɛ wate aseɛ hmm.
ansa na moatumi adi bi mɛsɛ woyɛ mistake bɛkum mekae sɛ na me papa nwuyɛ no mhm. ɔyɛ aduro bi maa obi mhm. a mempɛ sɛ mɛbɔ ne din ɛyɛ saa nneɛma wei no bi that time mhm. sɛ wɔmfa eh, protection Ɛna yɛn nuanom yiyifoɔ yi bi nso hyɛ aseɛ sɛ, o, oh, wei mɛtwam sɛdeɛ nkɔfoɔ yi twam yɛɛ, nanso wɔn boa yi. Eti wɔn no kurom ohu asɔfofoɔ no binom wɔn ohu kura kyɛ menim deɛ bi ehu kura teɛ. Wɔtete mu saa no hwɛ a menka sɛ yɛ challenge nanso ehu paa no. O yɛ yɛ o ka sɛ ɛnyɛ sɔfo bi a ɔteɛ bi a na ɛwɔ paa. So ahu
nti wɔn bɛbɛ ba yɛ kurom hɔ ɛna. Wɔyɛɛ sɛ wɔnkɔfa adeɛ no mmra ne yɛ kwan no na wɔyɛ wahu ɛna ɔkɔfa abamu no a efi sɛ akyɛ ɛho nhia matwam ɔde saa wɔyele yi a mekɛ sɛ nnipa bi na ɛyɛ wonim kwan no ɛna ɔkɔfa ayɛ na saa mu greda yi no dududu na ɛfa awerabo no ɛfa soɔ no ɛduru hɔ naa na ɔto fa adeɛ no ase awerabo ayi na ɛfa fam no na sɛ nkɔmfa so
me kurom nnipa no nyinaa bebree nim. Wɔto faa aseɛ no ara na adeɛ no faa so. Ɛfaa so. Ɛfaa so sɛ yam yɛyɛɛ atoa nso ana ne bɛrima no so ate. Mogya tuu no ama ne wui. You see, nneɛma bi wɔ hɔ a yɛde wo hyɛ mu wie a, yɛde wo ahyɛ mu. Mm. Sɛ woanyɛ obi a ɔbɛkyerɛ wo a sɛ wei n'akyiwadeɛ ni. Ah, wei n'akyi-
Wo kasa a woboa.
Wow. Ne sɛ nye break and go sɛm. Yɛ wɔ bosom bi wɔ hɔ a. Mhm. Yɛ de ne hyɛ fam. Asɔfofo dan bebree ɛno na ɛhyɛ hɔ. Ɛna ɛhyɛ hɔ. Mm. Wɔn wɔ mpia abɔnten. Yɛ de hyɛ fam.
Ɛfam. Wow.
Wow.
Wow. Pulpit ɛwɔ asɔfofo bebree a sɛ wɔn yɛ hundred a eighty. mm, bosom hyɛ fam hɔ ɛhyɛ fam hɔ ah wɔn saa bosom no yɛmfa ne mpie oh okay wɔnyina abɔnten oh okay nti ɛno tutu fam yɛ nna hyɛ hɔ ah yɛ bisa sɛ wei deɛ nkɔmɔ yɛ pɛ sɛ yɛsua deɛ na wɔsom yie a wɔsom nyame papa ne yie ɛyɛ so na wokɔ ano akɔ ne yie mo sɛ wokɔ bosomfoɔ no foɔ no so nyamefoɔ no wia no ano akɔ hwɛ sɛ wokɔ asɔre mhm. sɔfo no wɔnkyɛ wo mm. busaa ho wobɛtumi ahyɛ dɛm Ho ara bɛyɛ fifteen minutes. That's right. Na ntwene akɔ so. Twene no a ɛnɛ abɛyɛ a mm, ayɛ sɛ band no. Ɛkɔ so a akɔm no aba. Sɛ wɔbɛtena anim hɔ a wɔbɛkɔm. Na kɔm no deɛ ka obi biara a wokɔhwɛ bie no ɛyɛ afɔ adwene to ho. Mhm. Ɛka no foforɔ no a wɔbɛkɔm asa na asa no nyinaa awie. Na wɔwie a na afei deɛ yɛsi na na afei deɛ wɔatena ase.
Afei na na wɔbɛkasa. Oh, okay.
Ɛno ne preaching. Mm. Nkwasi akeka na wɔn bɛkeka. Oh, okay. Kɔ that time no, eh, that's a tumi na. Wakɔma wie wɔ dɛm hɔ. Mm. Ne nan ase awo so. It's serious.
Ansa na tumi na wura no ansa na waba abɛhu sɛ wo wo maame papa baabi ne efrɛ no agyewa. Mm. Yes, ɔba yɛ ne ntɛn kɔm hyɛ no. Efrɛ no sɛ agyewa. Woka kyerɛ sɛ wɔn bɛtena abɔnten ntumi nye yi.
ɔn nti pulpit a yɛ yɛ release kɔ soro biara dodoɔ no ara no mm, mm. ebinom no mm. tumi wɔ aseɛ oh,
so ate aseɛ ebinom no tumi na te aseɛ nti wɔn wɔmpie abira agye sɛ mo yɛ dede no kɔ akyire ansa na waba
so eti yɛka du sisɛm a wɔn nyinaa yɛka yi. Enyina sei no, me se wanhwe a, nye nyame adom a nka sɔre koraa nka megyae. Mm. Ɛho, wote aseɛ. It's serious. Yɛwɔ It's nneɛma bi hɔ a, woka ne sei, sɔfo bi ani agye. Aye, aye, aye, aye. So wote aseɛ. But sɛ wokɔ Bible no twerɛsɛm no mu a, Mm, mm. the same bosomsɛm no a. The same bosomsɛm no a, good Oh, man. okay.
so ho sɛ sɛ wa wa wansua deɛ a mhm. me deɛ mma me kɔ asɔre this time koraa no yɛ sɛ sɛ yɛ pama korɔmfo a mimi ntu mirika dabi dabi dabi ɛnam sɛ megye di sɛ menkɔ wia nkɔ wia nokɔsɛm sɛ wate aseɛ ɛno yɛ baako mm. but sɛ wo saa hwɛ mu paa nso a na wɔn a wɔsi fa hundred cities ɛbɛgye forty million no Wɔn ne asɔfo nso yɛ pɛ. Ogu dɛ nkɔmɔ. Amanfo a hwɛ no ɛyɛ ankɔ. Amanfo a hwɛ no ɛyɛ ahintasɛm ti yɛ kaa ne nyinaa yɛ ahintasɛm ne bia. Obi fɛ nsuo vortic. Ɛwɔ asɔre biara kakra bi na ɛnyɛ saa. Wɔsi mi hyira so ama mo sɛ mo tɔ wei a. na afei wɔasate tɔn. wɔtɔn ma wo wie a wɔse ɛkyerɛ nyame yɛ adom a na afe sɛsɛɛ asɔfofoɔ nyinaa yɛ afe wɔdini nka sɛ kyina afe sɛ nnɛ deɛ ne wayɛ ye saa nsuo no a yɛtɔn no waa wonom yɛyɛ a nkɛnyɛ
waa wonom yɛyɛ a nkɛnyɛ the same thing na wɔn de bɛgyina so a wɔn twi firi ɛhu sɛ yɛsi loto no loto nkɔfo pe loto no wopɛ ne firi baabi na wɔyɛ abɛte ne branch so ate ase mm, nti wɔn na ebi na ahwɛ so sɛ o oh, na sɛ wonum nsuo na afei sɛ bere na abɛwo de a saa bere nyinaa nso asɔfo no kasa wɔn wɔn wo bada o mm. ada na wɔawo nom na ama ahiafo yi nya akɔlɛhyɛn ne toɔ na sɛ nsuo no kan wɔ abusuafoɔ mfa na ka mo nom na ka sɛ wɔakyekyɛ ama ahiafo no mo ɛkyɛ sɛ woyɛ torɔ ah, nti ɛnyɛ no korɛ ɛyɛ the same thing ti sɛ wɔn a wɔyɛ saa adeɛ no wɔ mm. radio yi ne tv so no.

so ɔho ɛyɛ nkɔmmɔ yɛbiebie yɛyɛ ɛho aduro na yɛbiebie nneɛma mu mm, nti adusisɛm no ka mɛka sɛ sɔfo biara wo sɛ woyɛ sɔfo no nka kɔsua na woahunu mu yie mm, mm. woprisia woatumi akyerɛkyerɛ mu mɛtwa mu nyɛ hwee mɛtwa mu ɛnyɛ hwee daabi na yɛtoatoa so yi mɛkyerɛkyerɛ bosom a yɛde ɔmo tena nsuo mu wɔntumi ɛntra abɔnten oh, bi sɛ ɔte nsuo mu ɛsɛ ɔte nsuo mu oh okay nti nsuo a yɛde ma wɔ a ɛtumi sa ɔyare ato anse no mm. dodoɔ no abosom tim mm. ɛbere pa bi yɛtoa so no ah, good man mɛkyerɛkyerɛ wo nneɛma bebree ɛyɛ adusisɛm nti no menim sɛdeɛ ɛteɛ Mm. So ɔho. Mm. Mm. All right. Obey Kobra TV. Mmerɛ no ɛsan sɛ dodo na wɔ question so ɛyɛ serious but um menim sɛ nyame yɛ adom a ɔkyerɛ meme ndankyɛ kɔsiada kɔsiada nnumere sɛ yɛ ana abusuafoɔ yɛbɛsɛ ahyia na ɛne ɔpɛni kwamena tv adi nkɔmmɔ ne sane sɛ yɛhwɛ anim sɛ aponkyerɛni ɔde bi bɛba nneɛma bi wɔ hɔnom a

wɔmma wopa ma asɔfofoɔ mmɔ mpaeɛ sɛ deɛ wɔmma biem nso saa aboa no ɔyɛ aboa ketekete womu no womu no na sɛ deɛ twa da su mesɛ wɔmma biem so ahu ɛno ara bi ɛne ɛde yɛ ebinom a ɔtwe sekan a wone ne nya isu kakra wɔ mantam a mhm. woyɛ dɛn wobɛakɔ dɛm wokɔ dɛm a yɛbɛma wo years womma biem ɛyɛ saa mmoa no a mede bi ba bɛgu a ɛnso yɛmu wɔ mo wei nyinaa yɛ sɛ bonsam na ɛbɔɔ no nso nko adeɛ adeɛ menim ɛneɛ sɛ wobɛtoe ɔno mɔrɔ hɔ mɛwi ɛsɛ ɛti obi wɔ hɔ apa Wohu ne nnɛ n'asɛ wode ne bɛba kurom wode tua no biribiara bɛsi fie koraa wɔ ha mhm. ɔma ɔma mm. mm. ne nyinaa no ɛbere pɛ mu a yɛdi nkɔmmɔ no bɛba bɛkyerɛkyerɛ mu na wopirikyi a wopirikyi nkwagyeɛ n'asɛm yie mm. wodusisɛm a woka bie no wonkɔɔ hɔ wonim ho hwee so wonim ho hwee

De wokɔ wopɛ no anim ne suo deɛ a, wobɛworɔ wo ho. Ne nyinaa mɛkyerɛkyerɛ adɔfoɔ ma wɔahu sɛdeɛ ahaban no teɛ na woprikyi a kɔ baabi a adunsifoɔ no bi wɔ. Yɛkyerɛ wo na woprikyi ahunu deɛ deɛ ahaban no teɛ. Ɛnka bi kɛkɛ. Mm, good. Yɛkyerɛ ahwɛfoɔ. Yɛkyerɛ ahwɛfoɔ. Ɔpɛni fɛ nɔmba no ɔmo ɔmo hwɛ yɛ no deɛ ɔpɛ ɔ nɔmba no yɛfa ɔ nɔmba no ntu dwa n'afe. Yo, asɛm ado nɔmba.

ɛɛ mimusa wo sɛ woyɛ mmarima aduru na deɛ a wosi ka sɛ aborɔfo duro no ɛfrafra no ɛɛ sɛ ɔse according to ɔno aduro bi a wɔatɔ ɛde abɛn na aburokyire bi ɔnom a ɛmfa ɛnti na meka sɛ aborɔfo duro ka ho sɛ ɔso ɔso deɛ ɔno bɛbɛn bi ɔmo sɛ sɛ ɛbibi duro ɛnti ɔnti sɛ yɛ ma wo tɔt sɛ fa atere ebu anɔpa baako mhm. awia baako deɛ a wɔn sɛ aborɔfo duro no bi na wɔn no mm, ne sɛ mfa dabi abibi duro deɛ yɛ fie yɛhwie daabi daabi wohwie daabi wonya hwee na wopa a yɛbɛtena kuma ase yɛ mhm. na sɛ ɛberɛ na ɛwɔ mu deɛ ɔtena akura ase biara nim sɛ mhm. baabi ani ɛsɛ nsuo guo biara yɛ kampuro ase mm. kampuro ɛne nnua nnua a ayɛ kwaeɛ ase Okay. Ɛna ɛni nsuo nso typhoid ni akura ase typhoid kumase na ɛwɔ ɛni eh, kuro akisi akisi mu ɛna typhoid ɛwɔ because ahaban na ate egu nsuo mu no ɛyɛ dudo so ate aseɛ hmm. ate egu nsuo mu no awo a bebree no wopɛ ni na wɔn ma hwee nyɛw typhoid ɛni ade ade kumase anaasɛ kuro kɛseɛ mu ɛna ɛna ɛwɔ. Mm. Ha, abusafo yɛ yɛ fan pem o, yɛ yɛ mmerɛ ne tia yɛ fan pem o na nyame yɛ adom na Jesus ama ɛɛ yɛbɛsɛ ahyia ɛɛ yɛbɛsɛ ahyia because ɛɛ asɛm ado ɛɛ prophetess ɛɛ ewurabena kyiwa ɛwɔ akra ɔsi mi nkyia ama no Mate. ɔsi ɛɛ knowledge is power ɔsi ampa sɛ ɛɛ

Na wɔba bɛ demonstrate mmoa no nso wɔ fie ha na biribiara no ayɛ kama. Abusuafo yɛ J1 Media, wobɔ mmɔden hwɛ no. Nana Akua Adepa nso rehwɛ live on J1 Media. Nana baabi a wɔ biara Nyame nhyira wo. Mandy Adu nso rehwɛ, din deɛ ɛdɔɔso medi akyire a ɛnyɛ nnɛ. Nti yɛfa mpem wɔ, mmerɛ no atia mekɔ amena boro so yɛma me signal saa ndeɛ. Me din ɛne Goodman Benjamin Evabless. Wei yɛ ahintasɛm, dwumadie no din ahintasɛm, ɛnɛ sɛ Hidden Secret. na yɛde brɛ wo wɔ ɛyɛ Gene One Media so. Makra mu.